Gréisse mer Äech ganz häerzlech op eisem Presseiessen fir de Réckbléck op dat vergaangent Chambersjoer. E Chambersjoer, wat evidenterweis doduerch geprägt war, datt mer eng nei Koalitioun hu vu csv an DP. An a verschiddene Fäll souguer csv, DP an adr. Eng Koalitioun, déi vill Porzeläin zerbrach huet an deene leschte Méint, an där leschter Sessioun. Et sinn immens vill Ukënnegunge gemeet ginn, mee et ass relativ wéineg Konkretes geschitt. Zu de groussen Ukënnegunge vun dëser Riets Regierung gehéiert eng nei Attitude, déi patronats a promotorsfrëndlech ass. Also déi, déi zu Monnerech op der Party waren, déi, déi mam gëllene Läffel am Mond op d'Welt komm sinn, deene soll et nach besser goen, an déi aner, jo, déi aner, déi kënne kucken, datt se eens ginn. An dëser Politik gouf csv an DP an deene leschten 9 Méint ëmmer nees erëm vun der adr ënnerstëtzt. Mer wäerten herno nach e puer Beispiller drop agoen, notamment am Logement. Mer hunn et also hei, an dat ass nei par rapport zu deene leschten zéng Joer, mat wierklech enger ausgesprachener Rietsregierung ze dinn. A wann ee wiilt d'Politik vun där Rietsregierung qualifizéieren oder charakteriséieren, esou muss ee soen, dass eng Politik vun der Verantwortungslosegkeet, déi mer déi lescht néng Méint erlieft hunn, an déi Verantwortungslosegkeet, déi gëtt et op verschiddenen Niveauen, éischtens eppes, wat wierklech nei ass an eis zu verschiddene Momenter immens opgestouss ass, dass esou eng nei Kultur vun der Selbstverständlechkeet, eng nei Kultur vun der Impunitéit, Ministeren an Deputéierten, kënne Skandaler provozéieren an et huet einfach guer keng Konsequenze fir si. Et kann ee léien, esou wéi de Minister Gloden, dee vun décke Limousinne geschwat huet, déi um Aldringer defiléieren an do organiséiert Heescherten ofsetzen, wat sech herno als falsch erwisen huet. Et kann ee Mënschen zu Déieren degradéieren, esou wéi D'Deputéiert Simone Beissel wat dovunner geschwat huet, datt een Heescherte fiddert. Et kann ee Minoritéiten ouni déi klengsten Ursaach oder dee klengsten Indiz accuséieren, esou wéi de Marc Lies dat gemeet huet, de Buergermeeschter vun Hesper, wou Hinger gekäppt gi sinn oder Hinger ëmbruet gi sinn. an deen dofir direkt Demandeurs d'asile responsabel gemeet huet an eng Politik vun open the gates responsabel gemeet huet vum fréieren LSAP-Ausseminister. Et kann ee Steierhannerzéiung maachen an einfach soen, dat wier Privatsaach, esou wéi de Schäffe Pim Knaff, mat Réckendeckung vum Parteipresident vun der DP, de Minister. Lex Delles dat gemeet huet, an an där Rietsregierung, zu där ech jo da partiellement och d'ADR dozou gehéieren, zu där och d'ADR dozou gehéiert. Et kann een offen Drohungen ausschwätzen, esou wéi den Här Weidig dat gemeet huet par rapport zu engem Karikaturist, respektiv et kann een einfach willkürlech falsch Saache behaapten. nämlech datt de Roger Spautz vu Greenpeace, datt dat en einfache Postbeamte wier, dee vun näischt eng Anung huet, a weider refuséieren, sech dofir z'entschëllegen. Dat ass eng nei Kultur vun Impunitéit, déi mer déi lescht 12 Méint erlieft hunn an déi effektiv ganz, ganz grav an eisen Aen, ass. Et ass awer och eng Kultur vun der, jo, vun der Gurmangse, vum gurmangseschen Egoismus. Et kann ee maache fir sech, wat ee wëll, ouni iergendwellech Konsequenze vu sengem Handelen ze droen. A genau dat ass de Contraire vu Politik, wéi mär se verstinn a wéi mer mengen, datt och eist Land, awer net nëmmen eist Land, se géing brauchen. Verantwortungslosegkeet besteet awer och doranner, datt ee politesch net handelt. Et bedeit, an dat hu mer bäi dëser Regierung gesinn, a Wierklechkeet och e Stëllstand. Et bedeit e Stëllstand par rapport zu där Urgence sociale, déi mer gesinn, obwuel d'Regierung seet, Aarmutsbekämpfung wier hir Haaptprioritéit, läit näischt um Dësch. No eelef Joer DP-gefouertem Familljeministère Komme se da lo mol op d'Idee en Plan d'action an der nächster Zäit ze entwéckelen, wéi awer och an der Urgence climatique, wou net gehandelt gëtt, well Klimapolitik soll dem neie Luc no jo Loscht maachen. An duerfir ass déi éischt Mesure oder eng vun deene Mesuren, déi se huelen, fir d'Subventioune fir Solaranlagen zum Beispill erofzesetzen. Loscht mécht dat net, et weist just, datt et engem méi oder manner egal ass. An dee Stëllstand, deen huet sech och ganz konkret an eiser parlamentarescher Aarbecht gewisen. Normalerweis, déi lescht Juni-, Juli-Woche si proppe voll mat Projeten, déi een nach wëll virun der grousser Vakanz duerchzéien. Dës Kéier war et esou, datt mer esouguer Chambersdeeg geskippt hunn, datt mer esouguer net genuch Programm hate fir déi Chambersdeeg ze fëllen, well effektiv net genuch do lung, net genuch prett war. vun där Regierung. An et bedeit Verantwortungslosegkeet, datt een dat Net-Handelen, dee Stëllstand probéiert ze kompenséiere mat enger Zort vun autoritärer Symbolpolitik. Mir hunn dat gesinn am Fall vum Heescheverbuet, wat anti-constitutionnel ass, wou mär nach ëmmer der fester Iwwerzeegung sinn, datt dat net geet, mee wou et einfach, drëm gaangen ass, fir de Sheriff, de staarke Mann, ze markéieren, ouni datt iergendwéi versicht ginn ass, eng Reflexioun driwwer ze féieren, wéi een de Problem vun der ganz grousser Aarmut eventuell kinnt an de Grëff kréien. An datselwecht gesi mer elo och mat enger, mam Projet vun enger Gemengepolice, wou eenzel Gemengebeamten elo e Brassard ukréien, An déi Aarbecht, déi se virdru scho gemeet hunn, nämlech Patrulle maachen zu Fouss, déi se elo ënnert engem neie Logo a mat engem neie Kostüm maachen, mee och do ass a Wierklechkeet näischt geschitt. Dat esou e bëssen d'Overview zu de grousse Sujeten. Et muss ee wierklech soen, d'sozial Ongläichheeten zu Lëtzebuerg sinn nach weider an d'Lut gaangen. D'Zuele kenne mer alleguer. Den Aarmutsrisiko ass zu Lëtzebuerg entretemps op 19 Prozent geklommen. Kanneraarmut ass all véiert Kand, wat an engem Menage lieft, wat dem Aarmutsrisiko ausgesat ass. An den Taux vu Working Poor ass knapps ënnert 15 Prozent, wou mer d'Duebelt si vun der europäescher Moyenne, wuel wëssend, datt all eis Noperen, d'Belsch, Däitschland a Frankräich, wäit ënnert der europäescher Moyenne leien. Fir all déi Beräicher hu mär Propositioune gemeet. Mär hu, wéi mer och, wéi dat och an der Vergaangenheet, mär hu Projeten déposéiert, mär hu Initiativen an der Chamber geholl. Mee mer musse feststellen, datt ee vun den Haaptministeren, deen dofir responsabel ass, nämlech den Aarbechtsminister, ganz dacks ënnertaucht. Dat huet vläicht domadder ze dinn, datt de Sportsminister a sengem anere Kompetenzberäich ass, datt e sou vill ënnerdauche wëll, mee dat hei ass en zentrale Punkt, dee fir eis ganz wichteg ass. Zu de Working Poor huet de Minister bei der Virstellung vum Koalitiouns. Programm op meng Nofro hin an der Kommissioun just gesot, datt et an der Aarbechtswelt net nëmme Gewënner géif ginn, datt dat eebe esou wier, datt dat esou eppes wéi e Gesetz wier. Dat war d'Attitude vum Aarbechtsminister par rapport zum Mindestloun, deen zu Lëtzebuerg wäit ënnert deem ass, wat ee bräicht, fir kënnen dezent ze liewen, a wou et eng europäesch Direktiv gëtt, probéiert de Minister, Mécht en Ukënnegungen, et géif, am Februar huet en ugekënnegt, an den nächste Woche géif do eppes kommen. Et ass awer bis haut näischt komm an de Premierminister huet esouguer explizit ausgeschloss, datt et zu enger struktureller Erhéijung vum Mindestloun géif kommen, wat ee vun den Haaptusätz wier, fir kënne géint Aarmut virzegoen. Dat selwecht gëllt an der sech ëmmer weider an ëmmer méi krass entwéckelnder Situatioun vu prekärer Aarbecht, notamment, Plattformaarbecht, wou mär eng Proposition de loi déposéiert haten, scho virun zwee Joer, wou d'entretemps och eng Direktiv dozou gëtt a wou de Minister, den Aarbechtsminister och do just seet, Lëtzebuerg géif ofwaarden, wat d'Nopere géife maachen, well mär missten do de level playing field, sou huet hien et genannt, halen. Level playing field am Beräich vun der Plattformaarbecht bedeit näischt anescht, mär probéieren eis op deen aller, aller niddregsten Niveau unzepassen a mer wëssen, datt d'Plattformaarbecht eppes ass wéi d'trojanescht Päerd am Aarbechtsrecht an eppes, wou Leit a Form vu moderner Sklaverei entretemps schaffe mussen. An och bäi deenen anere soziale Konflikter, déi mer. Am Ufank, an der Mëtt an zum Schluss gesinn hunn, de Streik bäi Ampacet zum Beispill oder och elo de Konflikt, deen et gëtt wéi proaktiv, fält den zoustännege Minister virun allem duerch eppes op, nämlech datt en näischt mécht, datt en net handelt, datt e keng Initiativen hëlt an datt e esou mécht, wéi wann dat alles een näischt géif ugoen. Och dat, d'Fro vun de sozialen Inegalitéiten, ass eppes, wou, mengen ech, dës Regierung verantwortungslos

E Punkt, ech wäert mech op dräi Punkte beschränken, déi net ze vill wäit an d'Vergaangenheet ginn, dat heescht, déi awer schonn e bëssen nach an der Aktualitéit sinn. An do gëtt et eeben e Punkt, wat den Autoritarismus ugeet, wou ee sech awer e puer Froe muss stellen, an dee concernéiert de Beräich vun de Medien, wou Dir dann och e bësse concernéiert sinn, nämlech och d'Aart a Weis, déi d'Regierung ageschloen huet, speziell d'Ministesch zoustänneg fir d'Medien, d'Madame Margue, wat D'ALIA ugeet, also déi Behörde, déi dofir zoustänneg ass, eben audiovisuell Medien ze kontrolléieren, wéi et dat an all Land och gëtt. An d'ALIA ass eng laang Geschicht. Et ass net déi éischte Kéier, wou et zu Reiwereie kënnt. An dës Kéier hu mer et awer mat der Demissioun vum President ze dinn. Den Thierry Roche heit, deen net egal ween ass, et ass keen egal ween, mee hien ass ëmmerhi, ech mengen, dat ass kee Mënsch, dee liichtfankeg esou e Schrëtt géif maachen. Et ass ëmmerhin och nach de President vum Verfassungsgeriicht. An dat war eng Sonnette d'Alarme, déi e wollt zéien, well en huet dat jo net fir näischt gemaach. D'Madame Margue ass, krut eng Fro gestallt an der Plenière, dat krut Der mat d'lescht Woch, déi Gréng a mir och haten eng Convocatioun gemaach, fir d'Madame Margue an der Kommissioun anzelueden. Dat wäert dann och en Donneschden geschéien. Gutt, datt mer dat gemaach hunn, well d'Erklärungen, déi d'Madame Mart ginn huet an der Plenière, waren troublant, muss ee ganz einfach soen. Den Här Hauscheid ass jo demissionéiert, well en der Meenung ass, datt u sech den nächsten Direkter, datt d'ALIA u sech guer net méi d'Hand hätt fir iwwert d'Designatioun vun hirem Direkter, mee datt u sech, ech ginn elo net op d'Detailer an, Dir kennt se jo och, Mee datt u sech d'Regierung do d'Initiativ op eemol ergräift, wat an der viregter, wat déi viregt Regierung net, net, net gemaach huet. An d'Erklärung ass och nach, dat wier gutt fir d'ALIA, déi puer Erklärung, déi d'Madamm Margue ginn huet, et huet der net vill ginn, huet net op vill Froe geäntwert, wier ze soen, mee dat ass besser, dann ass den Direkter onofhängeg vum Verwaltungsrot vun der ALIA. Mä dat, vun iergendengem muss en Direkter jo ofhängeg sinn, wann et, wann et net vum Verwaltungsrot ass vun der ALIA, da vu weem? vun der Regierung vläit, da muss ee sech awer vläit d'Fro stellen, d'autant plus datt deemnächst jo d'Mediegesetz jo soll geännert ginn, et huet een den Androck, datt do wierklech d'CSV versicht, versicht eeben e bëssen eng gewësse Kontrollfunktioun do auszeüben. Vläit kucke se ze vill no Budapest, keng Anung, si sinn do vläit e bëssen ze vill tolerant, mee op jiddwer Fall ass dat relativ inquiétant. wat si do maachen. Verantwortungslosegkeet an awer och dann eng Form vläit vu Favoritismus am Logementsberäich. Dat ass jo dee grouse Chantier, wou jidderee wëllt handelen. D'Regierung huet gehandelt am Logementsberäich an zweemol gréisser Mesurëpäck presentéiert op eng Aart a Weis, All Kéiers déi total respektlos war vis-à-vis vun der Regierung, se grouss, vum Parlament, pardon, wou se grouss Ukënnegungen un d'Press gemaach hunn an duerno musse mir Deputéierte kucken, datt mer, datt mer eens ginn. Soit, dat seet villes aus. An do muss een awer soen, ech wéilt awer op. puer Mesuren zréckkommen, déi elo och vum Här Meisch presentéiert gi sinn an déi ech schockéirend fannen. Et ass e Wuert, wat ech net oft gebrauchen, well ech fannen dat Wuert net ëmmer ganz politesch, mee déi awer, wou ech, wou mir awer an der Lénker och gestaunt hunn, datt e sech géif trauen, esou wäit ze goen. Si krute jo, d'Promoteure krute jo och schonn hir Kaddoen. Bon, dat war wahrscheinlech schon négociéiert, eben zu Monnerech op enger Party, hir Steierkaddoen. An elo geet en nach e Schratt méi wäit, wou u sech d'Promoteure sozial, also abordabel Wunnenge solle bauen, mä si verléiere quasi näischt, just de Gap, dee gëtt dann vun der Allgemengheet, dat heescht vun de Steierzueler bezuelt. Iergend eng Kéier freet ee sech also, si gi bezuelt mat de Steiergelder, mat de Steiergelder, fir hir normal Aarbecht ze maachen a fir hir. schéi Margen ze maachen, awer och amplaz dat si Steiergelder, déi ee kéint benotzen, fir ëffentlech abordabel Wunnengen ze maachen, ze bauen, amplaz dat einfach esou de Promoteuren ze ginn. An ech froe mech, ob si selwer un déi Mesure gleewen, well dat wäert jo nach nëmmen zu enger, weiderer Konzentratioun, Muechtkonzentratioun an den Hänn vun de Groussgrondbesëtzer, vun de Promoteure, meeschtens si se jo dat, béides provozéieren. U sech, mir maachen dat all falsch, mir missten all dofir suergen, als Ierwe vun engem Promoteur op d'Welt ze kommen, an den Obrari bal näischt méi ze maachen brauch, just nëmmen déi richteg Regierung ze fannen, déi richteg Copainen ze hunn, déi anzelueden an duerno gi se, wäerte se dofir suergen, datt mat Steiergelder de Business leeft. Dat ass e gréissere Problem. An déi puer Proposen, déi mir gemaach hunn, fir datt wéinstens nach e bëssen iwwreg bleift, eppes iwwreg bleift fir d'Locatairen, dat gëtt natierlech verworf. Mir haten d'lescht Woch dann eeben dat Gesetz iwwer Bail à loyer, wat ugeholl ginn ass vun der Chamber. Do hu mir en Amendement proposéiert, Dat ass eng laang Fuerderung vun eis. Dat ass u sech och eng Fuerderung, déi de System vum Maart respektéiert. Dat heescht, datt, wann een e Service wëll, da muss een de Service bezuelen. An dat ass zu Lëtzebuerg komescherweis dann net méi esou, wann et d'Propriétaire betrëfft. Ech schwätze vun de Frais d'agence, déi wou hei zu Lëtzebuerg ni gereegelt goufen. An an der Praxis war et ëmmer esou, datt de Locataire dat muss bezuelen, obwuel de Service jo vum Propriétaire meeschtens gefrot gëtt. Lo hu se e Kompromëss fonnt, dat hu se iwwerholl vun der viregter Regierung, fifty-fifty, mee wat och scho komesch ass. A mir hunn einfach gesot, nee, et ass de Bestellerprinzip. U sech ass et de Proprietär, deen dofir muss opkommen an deene meeschte Fäll, well et hien ass, deen de Besteller ass. Dee kann dat och bei wäitem stäipen, wat een net ka soen vun de Locatairen. Natierlech gëtt dat verworf. Duerno, vue datt souwisou En attendant, well mir wësse jo net, d'Regierung seet, si wäert dann awer nach un engem Mietdeckel schaffen, also mir wëllen dat gesinn. A soulaang dat net do ass, hu mir och gefuerdert iwwer eng Motioun, datt einfach wéinstens d'Loyeren, Gel vun de Loyeren agefouert gëtt. Datt, do verléiert kee Propriétaire eppes, mee dofir kann ee wéinstens suergen, datt awer d'Locatairen net weider nach méi verléieren. well souwisou d'Loyere sou héich sinn. Natierlech gouf dat och gouf dat och zréckverwisen. Dat ass erëm ze wäit gaangen. Dat war ze vill ze vill en faveur vun de Locatairen. Wann een dat vergläicht mat deem wat d'Promoteure kritt, da muss ee scho bal kräischen. An dann nach en drëtten Punkt, ech wollt awer ofschléissen, och mat Verantwortungslosegkeet an Dilettantismus an der Aussepolitik. Et weess een net méi esou richteg, wat den Här Bettel do esou zwafft. En ass bani do. Mir haten nach keng Debatt iwwert d'Aussepolitik an der Chamber. Et ass jo net esou, wéi wa näischt géif geschéien op dëser Welt. Wann een dem Här Bettel nolauschtert, zemools an der aussepolitescher Kommissioun, déi meeschtens à huis clos ass, bon, wou ee sech seet, esou vill gi mer och net gewuer a Wierklechkeet. Seng Aussepolitik besteet doranner, datt e mat de Leit schwätzt, Kulissepolitik mécht. Bon, dat mécht all Ausseminister, ech ginn dovunner aus. Mee et ass e bësse esou, Mee vertraut mir, ech reegelen dat schonn, ech schwätze mat deem, ech schwätze mat deem, ech schwätze mat deem. Et huet een keng Linn, et weess een net esou richteg, wat e wëlles huet. An dann ass et relativ problematesch, zemools an engem Domaine wéi eben Palästina-Konflikt, wou een net, wou een net esou richteg versteet, wat e wëlles huet. D'Chamber huet jo gefuerdert, fir d'x-te Kéier, datt d'Regierung de Staat Palestina soll unerkennen, wat keng Symbolpolitik ass, wat net nëmme Symbolpolitik ass, wat doriwwer erausgeet. An do solle mer him och einfach nëmme vertrauen, hie wäert mat Leit schwätzen an et wäert iergendeng Kéier geschéien. An dat Schlëmmst ass, an do stellt ee sech d'Froen, ob en iwwerhaapt weess, ob en iwwerhaapt au courant ass, wéi gewëss Verhältnesser op der Welt sinn, seet, Jo, mir mussen, Mir mussen awer nach eng Vague kréie vu Länner, déi de Staat Palestina unerkennen, op der ganzer Welt, a Latäinamerika, an Afrika, an Asien, etc. Etc. De Problem ass, déi eenzeg Länner quasiment, déi Palestina net unerkannt hunn, dat sinn d'USA, dat ass de Westen, dat ass d'Europäesch Unioun, an dann ass nach Japan, an esou weider, an eng Dose Länner am Pazifik, déi natierlech vun den USA am meeschtens ofhänken. Ganz Latäinamerika huet et gemaach. Ech hunn eng Question parlementaire gestallt. Wat mengt Der elo, well et sinn nach just zwee Länner gewiescht, déi et nach net gemaach haten, Mexiko a Panama. Innerhalb vun deem Mount, wou hie geäntwert huet, hat Mexiko et och nach gemaach. An da kritt een réellement d'Äntwert, Jo, mir kucke mat Panama. Näischt géint Panama, mee op eemol ass Panama grousse Player an där Fro. An d'selwecht, jo, firwat net Tuvalu, Mikronesien, etc. Ech mengen, huet sech einfach verheddert. En huet erëm e bëssen egal wat erzielt an duerno, mir huelen hien awer eescht op sengen Aussoen an da kritt en och egal wat als Äntwert. Et ass net seriö. Wann ech bedenken, wéi de säi Virgänger geschleeft ginn ass, e géif egal wat maachen. Den Här Asselborn konnt ee mat, mir waren och net ëmmer mat him averstan, mee do gouf et wéinstens eng Linn, eng politesch Linn a gewësse Beräicher. Och wa mer just Lëtzebuerg sinn, och wa mer e klengt Land sinn, dat brauche mer. Mee elo, komplett verantwortungslos, et huet een den Androck, datt den Här Bettel glécklech ass ronderëm d'Welt ze reesen. Mir freeën eis och fir heen, mee e soll awer och seng Aarbecht maachen.